Bawipa daihnak nan dihlak cungah um ko seh ti kha hmasa bik ah van chim ka duhmi a si. Tuchun ni ah hi hmunkhat te ah ruati ṭhan hna u si tiah ka van i thimmi Baibal caang ka rak rel lai. Luka thawngṭha dal hlei sarih, caang hlei khatnak, caang hlei hnihnak, caang hlei thumnak,

pahra an rak um i cu hna nih cun an rak ton. Lamhlapi khin an dir i Jesuh Bawipa kan zaangfah tuah tiah an au. Jesuh nih cun a hmuh hna i va kal u law tlangbawi nih khan rak in zoh hna seh tiah a ti hna. An kal pah cun lampi ah cun an thiang. An laki pakhat cu ka dam cang ti a hngalh tikah khan a rak kir i Pathian kha fakpi in a thangṭhat. Jesuh kehram ah khan vawlei ah a bok i Jesuh cu a lawmh. Jesuh nih a thawh i, Am pahra ningin an dam lo maw? Pakua tah khuazei ah dah an si kun? Annih zong ra kir in Pathian kha an thangṭhat kho lo maw? Hi ramdang mipa lawng hi maw a ra kho tiah a ti. A dang pakhat van rel ka duhmi cu Sam hla fung, fung sawm nganak, caang kul le caang thumnak zawn te hi a si. Lomhnak chim hi keimah upat thawinak cu a si. Ka nawl a ngaimi cu ka khamh hrimhrim hna lai a ti. Tuchun ni ah hin hmunkhat tiah thuk deuh in ruat hna u sih ti a sawm kan duhmi hna cu Pathian sinah lunglawmh bia chim ding hi a si. Pathian hi thangṭhat ko u sih timi hi a si. Nifatinte kan nunnak ah hin kan hmu kan tonmi thil hi a tampi kanmah kan pumpak ah siseh kan innchungkhar kongkau ah siseh hi kan Khrihfabu tiang le kan miphun kong ah hin Pathian sinah lunglawmhbia chim ding hi a tam hringhran ko tuchun ni tiang damnak kan hmuhnak cung zongah hin Pathian sinah lunglawmhbia chim ko hna u sih Tuchun ni tiang dongcat loin a zaangfah dawtnak ruangah ti le rawl dinai awk kan neihmi cung zongah hin Pathian hi thangṭhat ko usih. Tuchun ni ah hin thli thiang te kan dawp khawhmi cung zongah Pathian hi thangṭhat ko usih. Tuchun ni ah hin ti thiang te din ding din awk kan neih pengmi zongah Pathian hi thangthat ko si asinain lunglawmbia hi dongcat loin nazi second minute dongcat loin chim ko hna si ti hi ka hin som kan duhmi hna chim ka van duh bikmi a si Nai hrawng hraang! Thawngpang pakhat pahnih. Ka relmi ka theihmi ka hin tawi tein von chim ka duh ko. Minung kan nunnak hi chikkhat te ah hin thil ai thlen khawh zia cu cu thawngpang hna nih hin ka thinlung chungah hin an ka ruah ṭhan. Nizan ah CCCA EC meeting kan ṭhu hna i cuka ah cun Adelaide lei in nai hrawng ah an tonmi thih lo an tonnak kong tete kan chim. Khrihfabupi vaiba biaruahnak zongah khan August thla ni khat ni ah khan Adelaide lei i ngaihchiatnak an ton le cangka khan ka rak thlah bal ve. U le nau le hna, tlangval no te Falam pa te a si. A re thei do le salai cu cik khat a ih lio caan te ah an im me kang i zei ti hmanh in cham manh lo in Cavial cun a nunnak kha a liam ko. Hringtu pa nih a zuan hnawh, a zei ti hmanh in a rang tuk tikah khan a nunnak cham manh lo a rak si. Minung nunnak cu makha si ko u le nau le hna. Zeitluk i a dam a ṭhawng mino a si liomi hna ca zongah chikkhat ti ahhin thil hi aa thleng lengmang ko. Lunglawmh bia kan chim manh lo sual ding hi a poi tuk dingmi cu a si. U le nau le hna, America New Jersey ah America biaceih bawi nu pakhat nih a tonmi kong tawite in van chim ka duh ko. Amah hi Federal Judge timi biaceih, biaceih bawi ngan taktak pakhat a si i Zumtu pakhat zong a si. A vapa he hin fapa pakhat an nei. An fapa hi kum kul minung a si. Cu an fapa te cu an daw tuk. Cu an fapa te zong mi ṭha te a si. Cu an fapa te cu College kai dingah timhlamhnak a ngei cangmi a si hi. Nai ah khan July ni hleikua ni ah khan an cungah ngaihchiatnak a tlung. Makha July ni hleikua kha zarhpini a si i amah lei caan ah zarhtani ah khan Hi an fapa pakhat te na ngeihchunmi kum kul a tlin camtuak kha an tuahpiak. A hawile zeimah cacong kha an in tiah khan an rak ra i lunglawm tein caan an hmang ṭi hna. A thaizing a van phan zarpani a si tikah hringtu a nu le pa cu biakin thiang ah pum ah an va kal. An fapa cu a ceidoh i innte ah khan a rak it a rak i din. Hringtu a nu le pa pum an van lawi khawh tikah an fapate zong cu a rak tho cang i a nu he khan an inn tang dot ah America ram ah cun vawlei tang tiangah khin dot khat khi an i naih hna i basement an i ti hna i macu ah cun an thilri kha an fim. Tlawmpal ahcun kutka thawng an van theih tikah an fapate cu lakmalak ti a cungah a kai i kutka on dingah cun a tli. Macu vial ahcun hringtu nu cu inn tang dot ahcun a um rih lio caan a si i meithal thawng kha a van theih thluahmah ko. Meithal thawng van theih tikah, aihramnak thawng hna van theih tikah cungah a van kai vial ahcun a hmuhmi cu mithatpa nih meithal in a dawt tukmi a fapa ngeihchun a rak kah cang i A dawt tukmi a vapa zong kha voithum hrawng a rak kai i a rak hliamh. U le nau le hna, cucu nunnak a si. Kanmah inn chung lo tangte ah hin lunglawm tein caan kan hmang ṭi lio hna lio zongah khan thihnak nih a phakmi hna an rak um ko. Kan nunnak cio ah hin lunglawmhbia chim manh loin Pathian thangṭhatnak caan neih manh loin caan a liam ding cu a si kho hrimhrim lo. Tuchun ni ah hin caan na ngeih lio te ah caan ka ngeih lio te ah caan Pathian nih a kan pek lio te ah hin Pathian cu thangṭhat ko hna u sih Pathian sinah lunglawmh bia chim ko hna u sih ti kha ka hin sawm ka van in duhmi hna si ko cucu cathiang ah Pathian bia kan hmuhmi Pathian cu thangṭhat ding a si zia le Pathian cu kan lawmh tikah hin zeitluk in dah a lung kan ton timi kha a si. U le nau le hna, tam deuh tam deuh in atu lio sining hi kan ruah a si ahcun zeitluk in dah ngaihchiatnak chungah kan um. Tuan deuh ah kan thawngthanhnak zungah kan bupi chairman nih a kan chimh ṭhan. Nizan kan meeting ah kan van theihmi cu Melbourne nichuah nitlak lei ah Laimi an zaw ngaingai hna timi kha a si. Chungkhar pathum hrawng hna kha cu Melbourne nitlak lei ah ahohmanh nih va len kai khawh le va vehvat khawh an si lo. An dam lo caah khan sizung tiang phak ding an si rih lo caah khan khati khan an hren ko hna zeitluk in dah atu lio hi an nih caah cun lungrethei vansang in an um hna hnga ICU a phami zong COVID-19 ruang IC zu a phanmi cu mi tam u cu anmah tein an thawn dawp khawh ti lo caah khan seh in oxygen thawdawp thawpeknak kha an tuahpiak hna. Hi atu a phan liomi Melbourne nichuahlei ummi tu cu Cutiang tu cu a si rih rua lo. Sihmanhsehlaw amah ca khan a ṭha bik a si ko lai tiah ICU ah yipaw khan an chiah ve nak a si. Atu lio caan hi amah ca a chungkhar, a nupi, a fale chungkhar a neimi hna si ahcun kai palh sual kho hi ka zawn te ah hin zeicah ti cun keimah nih ka theihmi ah hringtu pa pakhat kha yipo a phan ti ka theih caah khan khatin ka van chimmi si nizan ah khan an chimmi kha macu minung a si le si lo kha ka fian lo caah khan a zeiti si zong zeitluk in dah innchungkhar hna caah hin atu lio caan hi Lungrethei vansannak in caan an hman lio caan a va si hnga. U le nau le hna, thangthatnak hi Pathian pek kan duh zong ah hin kan caan nih a kan pek lo ahcun kan tuah kho lai lo. Lunglawmhnak zong hi tuah duh hmanh u sih kan caan nih a kan pek lo caan ahcun kan tuah kho lai lo. Atu caan kan neihmi te hi sullam ngei te hmang ko hna u sih. Hi caan te cu Pathian sinah lunglawmh bia kan chimnak caan si ko seh. Hi caan te cu Pathian kan thangṭhatnak caan si ko seh ti kha ka hin chim ka van duhmi le ka van nolh peng dingmi cu a si. Cathiang kan zoh tikah hin David siangpahrang pa nih chanrelnak pakhatnak dalhleiruk cang sawm thum le cang linak ah siseh Salm hlafung fung zakhatnak cang linak cang nganak ah siseh Bawipa sinah lunglawmhbia chimnak, Bawipa thangṭhatnak, zeiruang ti cun Bawipa cu a ṭha, a fekmi dawtnak a ngei ti kha a chimnak cu kan hmuh. Bawipa hi kan cungah hin a ṭha tuk hringhran ko. Bawipa hi kan cungah a fekmi dawtnak a ngeimi Pathian a si ko. U le nau le hna kan nunnak cio hi ruat ṭhan ko hna u sih. Pathian dawtnak hi voi khat voi hnih lawng si loin kan nunnak a liam ciami caan chungah voi tam tuk hi a comi a hmumi kan si cio ko hna lai timi zumhnak ka nei. Tuchun ni ah hin keimah zong pumpak tete khanak bantukin Bawipa sinah lunglawmh bia zong chim ka duh i Bawipa cu thangṭhat ka duh ko. Tuni hi August thla ni kua a si. Kop Sabat Chin Emmanuel Chacha pastor rian ṭuan dingah kan rak phak zarh a si i a liam cia kum thong hnih le kum hlei nga August kha atu zarhpini ah hin thlacam piaknak te kha zinglei ah senior pastor Reverend Chris Pastor Ray le church elder hna le Kanmah Khrihfa upa hna tiin Pathian sinah rian up thlacampiaknak an rak ka ngeihpiak. Chun kan i pumhnak zongah Melbourne i VCBC an lead pastor Reverend Jeffert Lian kha Khrihfabu nih nan rak kan sawmpiak i rian ap thlacam piaknak te kha nan rak kan ngaihpiak atu hi kum nga a tling kumpi kum nga tiang pathian rian pastor rian ka ṭuannak ah bawipa nih lam a ka hruai timi ka hmuh caah afek mi dawtnak he a ka umpi ve keimah ka siak in chungkhar sia pathian thluachuah tampi kan co caah hin Tuchun ni ah hin lunglawmh bia ka hmun in Pathian sinah ka chim, Pathian min ka thangṭhat ko. U le nau le hna, kan Khrihfabu kumpi kum nga chung kar kan hlannak zong hi tawi tein van zoh ṭhan ka duh ko. Hika ram ah hin pastor te hi anmah le an umnak Khrihfabu an i pehtlaihnak bu kampipi hna cungah Laiholh in kan chim si ahcun Reverend kan ti lai. Ordination Hika tu ahcun a tlangpi in phunhnih nan ti, accreditation le recognition an ti. Cucu tuah cio a si. Kei hi ka tuah rih lo. Pathian nih lama kan hruai ahcun a rauh hlan ah hin tuah ding zungah timhlamhnak ka ngei. Hi ordination, hi accreditation hi Bible siang a kai liomi hna zong an tuah i zeicatiah cun Bible siang kai an lim in Pathian rian ah a lut ding pastor rian ah a lut dingmi hna Accreditation kha an tuah khawh tikah awding pek an si tikah asiloah pastor rian a ṭuan liomi hna zong kha an ṭuannak service cung khan recognition an tuah hna tikah khan hika ram ah ṭhitumnak te pawl zong kha tuah khawh a si i cuticun thil a kal ning kha a si. Cucaah cun Cu bantuk accreditation te hna recognition te pawl hi pastor te hna pathian rian a ṭuantu hna nih hin an tuah tawnnak a si. Hi zawn ah hin ka van langhter duh bikmi cu atu ka van chim dingmi hi si. Cu vialte accreditation a si ah, ordination, recognition si ah a biapi bik i an tuah hnawhchanmi cu Pathian kawhauhnak hi na hmu taktak maw ti kha si ko. A dangdang kha si lo. Pathian rianṭuan dingah hin Pathian kawhaunak hi na hmu taktak maw? A thei taktakmi na si maw? Pathian nih kawhau taktakmi na si maw ti kha a si. Maka kha kha recognition nan tu a sia accreditation nan tu a sia khan Pathian nih a kau au taktakmi a si maw timi kha caan pe khan an zohfel i amah zong kha he tiah Pathian nih a ko au taktak maw timi kha an i zohfel i cu a donghnak bik ah khan tlam a tlin si ahcun Pathian nih a ko au taktakmi a si ko tiah recognize an tuah hna i asiloah accredited an tuah hna i awding an pekmi hna kha si Kumpi kum nga chung Khrihfabu kan tuanbia tawi tein kan zoh ṭhan hna lai ka ti bang, kumpi kum nga chungah hin kar kan hlannak ah, kan nunnak ah hi Khrihfabu chungah hin thil tampi kan tonmi a um. U le nau le hna, Tuchun ni ah hin Bawipa sinah lunglawmh bia kan chimnak a si bantukin keimah pumpak hrimhrim hi Bawipa sinah lunglawmh bia ka chim pahnak a si caah hin cu kumpi kum nga chungah hin kan tonmi chung hna hin ka chim khawhmi tete kha chim khawh ka van i zuam ṭhan lai. Kan treasurate innchungkhar ruahlo piin nau an neihnak ah lungrethei vansang taktak dirhmun an rak phan i macu ahcun amah innchungkhar i hmun kha te ah an ngaihchiatnak ka rak i hrawm. An i lawmhnak zong kai hrawm. Hmunkhat te ah thla kan camṭi. Hmunkhat te ah kar kan rak hlangṭi. Tuchun ni ah hin an fanu te vulei fimthiamnak sibawi hna nih hi nan fanu te hi ruahchannak a tlawm nan duh si ahcun oxygen kan pekmi hi kan in phoihpiak ko hna lai an rak timi te tuchun ni ah nungdam in dam le lawm tein zeizong vialte zeihmanh pakhat hmanh chambaunak um lo tein nuam tein a tlon len lio caan tete ka va hmuh tikah cun bawipa na cung ah hin kai lawm tuk ti hi ka chim lengmang Kan Khrihfabu chungah ruahlopi in an i zuamnak, rian an ṭuannak he tiah kum caan tampi an rak i timhlamhnak cungah kum thong hnih le kum hlei hrong, kum hlei sarih hrawngah chungkhar tampi nih Pathian thluachuah in an cawk khawh hna i Pathian sinah lunglawmpi ah an rak chim khawhnak te pawl hna hmunkhat tiah an i lawmhnak ah ka rak i hrawm i chungkhar nih thluachuah an relnak zongah amah he ka rak i telmi vialte hna a tharin ka ruat ṭhan. Khuaruahhar in Pathian nih hin nika hmun ah hin a Khrihfabu hi fekfuan in um kho se ti duh caah a mi hna thluachuah a relter hna i inn le lo hna ruahlo piin kum thongnil kum ruk kum thong kum hlei suri chungah kan chungtel tampi nih an van cawk khawh tikah kha vialte chung nai kei zong neihniam te ka rak i tel khawh tikah hin aw bawipa na thlachuah rel nak ah kei zong kai tel kho ve tiah cucu kai lawmhnak a si Khrihfabu chungah ka rak chim lengmang tawnmi cu zeidah si ti ahcun hika hin minung zong nih kan pal hna lo i hika khua kan saknak ah hin a biapi tukmi cu kawl hollah um tawnmi cu zeidah a si ti ahcun cun kan mi kan cun mi ti se pakhat le pakhat kha ai dirh tho khomi ai bawm chan kho pengmi cu chungkhar sul oral chan lawng an si peng cu si caah cun tiah a phun zakip in chungkhar kawhaunak tete hna zong hi ruahnak ṭuannak kha kan rak nei hna i khuaruahhar in Pathian nih kan Khrihfabu cu Kum thong hnih le kum hlei riat ah rianṭuan khawhnak a kan pek i kum thong hnih le kum hlei kua nih kum a van phak tikah cun minung sawmriat sawm kua deng hika hmun ah hin chungkhar neih niam bik minung hna nan sia her bikmi hna hika hmun ah mi tampi Pathian nih a van phakter hna tikah Chungkhar hna an i lawmhnak ah kai hrawm ve i an rianṭuannak ah kai hrawm ve i cutete cu hmunkhat te ah hin cu thil vialte kan rak tuah ṭhannak vialte cu ka ruat ṭhan i aw Bawipa na ṭha tuk hringhran fekfuan deuh chin lengmang tu chun ni ah hin hika Khrihfabu te hi na kan serpi Inn le lo zong cawk khawhnak na kan pek. thuk deuh thuk deuh in hika ah hin ṭhutdir khawhnak hi kan chungtel na pek hna. Tuchun ni ahcun an chungkhar an silo rualchan hna zong ka hmun te na phakter hna i cutite cun hmun khat te ah ṭhutdir khawhnak na pek hna. Bawipa sinah hin lunglawmh bia hi ka chim ko. Cu vialte cu zeitluk in dah Pathian nih hin a rian caah hin a rak hua ve timi hi kei nih kai fian venak a si. U le nau le hna, tuchun ni tiang ka philh kho lo. Hmailei zong ka chim peng lai. Kan Khrihfabu ah pa can ngaingai in Khrihfabu secretary zong saupi a rak kan ṭuanpiaktu Miriam pa a thluak chungah a bomi ngan tuk cang i operation tuah lo a si kho lo an rak ti. A khup ah a bomi a chuakhoi ṭhan i cancer phun a si ko ti kha rak si. Newcastle sizung ah lungrethei vansang in chungkhar an rak um lio caan le khuaruahhar pathian nih a dawt i operation an tuahpiakmi vialte A thluak siseh, a khup siseh tuah piakmi vialte tuchun ni ah a dam lawng si loin tuchun ni ahcun rian zong tuchun ni tiang a ṭuan khawhmi te pawl ka ruah ṭhan tikah hin Bawipa sinah lunglawmh bia ka chim ko. chungkhar hna an ngaihchiat lio caan an vansan lio caan ah cu vialte an intuarnak vialte kha ka rak i hrawm khawhmi te kha cucu kai lawmhnak a si u le nau le hna chim ning a tam ko Kai lawmhnak hi tam deuh tam deuh ka rak chim lai. Cucu kan Khrihfabu tuanbia ka chim relnak zong a si ko lai. A pahnih in ai ngerhṭi mi, ai cawhmi a si. Tuchun ni ah nucan taktak ah kan i neihmi P. Ṭial Tlem, Nih naite ah hika rammi sinak a kan lakpiak khawh cang tikah zeitluk in dah lunglawmh awk a si. Tuchun ni ah hin hi Khrihfabu chung te ah hin Pathian nih Rian a pek vemi hna, pastor lawng hi Pathian rian ṭuan si lo hi, Pathian nih hin a Khrihfabu caah hin, a Pennak caah hin rian hi a phunzakip in a minung hna hi a kan pek i a kan fial. Matu chungah cun nu bu hotu sinak zong in siseh, nu bu upa rianṭuannak in siseh, Mah cu chungah cun Khrihfa upa rianṭuannak in siseh, chim ding a tampi ko. Hi Pathian rian a ṭuanmi hna chungin, pum aa pemi hna chungin hlawhtlinnak an hmuhmi Kan hmuh tikah hin Pathian sinah lunglawmh bia ka chim ko. Pi Ṭial Tlem nih rammi sinak a hmuh lawng hi lunglawmhnak a si lo. Kan Khrihfa upa hna chungin Pu Bawi Thang te chungkhar an si ah, Pu Biak Ceu te chungkhar an si ah, Naite tiangah kan Khrihfabu hotu te chungkhar an si ah khuaruahhar in damnak kan hmuh ṭhanmi te pawl hna hi ka ruah ṭhan tikah cun Pathian sinah lunglawmh bia ka chim ko. Hi chungkhar hna nih harnak an ton lio caan ah neihniam tein an harnak vialte ka rak i hrawmnak an i lawmhnak kai hrawmnak vialte zong hi Pathian nih a rian thiang ah a khuaunak a si ko ti hi tuchun ni ah hin kai fiannak a si. Chim ding a tam tuk ko u le nau le hna. Tuchun ni tiangah hmundang tampi ahhin rammi sinak kong he pehtlai in harsatnak an tong hna i hlathlainak interview tiang kha a phanmi an um hna. An visa tiang cancel a tongmi an um hna. Tuchun ni tiang dirhmun i kan Khrihfabu sining kan chim ahcun harnak a tongmi chungkhar hna tampi nan um ko hna. Sihmanhsehlaw midang bantukin a fak khunmi dirhmun tiangah Pathian nih a kan phakter lo. Hi vialte chungah naihniam tein nan harnak kai hrawmmi A har tuknak tiang Pathian nih an phakter lomi hna ka hmuhmi cung zongah hin Pathian sinah lunglawmh bia ka chim ko. Kan fale hna zongah tuchun ni ah hin nurse hna tlamtling tein a lim cang i nurse sung rian a ṭuan cangmi an um hna. Hmundang ka dang sining he kan i tahchun ahcun mitlawm te si ko hna man usih. Kan hlawhtlinnak tampi a um. Tuchun ni ah university a pe cu ama mi nan um. Tuchun ni ah manro tha kan i man cang mi hna holle tiang zong in a tuan cu ama mi nan um. Hi vialte tlamtlinnak hlawhtlinnak kan hmuhmi zong Bawipa sinah lunglawmhbia ka chim ko. Hi vialte tlamtlin khawhnak dingah naihniam tein thlacamṭi nakin siseh a herhaimi tete tuahṭi nakin siseh an ca in ka rak i tel khawhmi tete zong hi pathian kawh auhnak a si ko ti kha tuchun ni ah hin a thar in ka ruat ṭhan i pathian sinah hin lunglawmh bia ka chimmi cu a si Keimah ka innchungkhar zong damlonak fak tuk ka nupi cungah a rak tla i macu chungin Pathian i damnak a kan pek. Hika ram zungzal um khawhnak zong Pathian nih a kan pek. Fapa duhnung te zong Pathian nih a kan pek. Cu vialte zong hi Pathian rian kan ṭuannak ah harnak cu kan tong sihmanhsehlaw tampi thluachuahtu a kan peknak hi a langh ko caah hin Pathian sinah lunglawmhbia ka chim ko. Pathian nih a kan kawh bantukin a rian thiang hi tlolh ding tiang taitai in cun kan cungah thil hi tlung ko hmanh seh a rak kan siang lo. Lam ah kan hruai ko cah. Cu zong cu Pathian sinah lunglawmhbia ka chimnak cu a si. Tefa thluachuah Khrihfabu tampi kumpi kum nga chungah a kan pek. Dongcat loin a kan pek i COVID-19 lio chung zongah hin nau pekchanhnak tiang kan tuah kho. Hi vialte thluachuah ro sung zong dongcat lo i Pathian nih a kan peknak cungah hin lunglawmh bia ka chim ko. Chim ding a tam tuk ko, chim ding a tam tuk ko. U le nau le hna, zei ruangah dah hi vialte kong hi atu ah hin ka rak nawl ṭhan ti ahcun kai lawmh tuknak hi um caah hin a si. Cu kai lawmhnak cu Pathian nih lam a kan hruainak le David siangpahrang pa nih Bawipa cu a ṭha a fekmi a dawtnak cu a hmun a timi hi kannih cung zongah hin a taktak in hmuh khawh ding in a um ca hin a si bawipa sinah thangṭhat bia chim ko hna u sih bawipa sinah lunglawmh bia chim ko hna u sih ti kha tuchun ni ah hin sawm kan duh ko hna nangmah zong na innchungkhar zong a liam ciami na nunnak nan tuanbia kha zoh ṭhan u law Bawipa sinah hin lunglawmh bia chim ve ko u Bawipa ka thangṭhat ve ko u tiah ka hin kan sawm ko hna atu manh lo sual mi hna kan si sual ding capoi tuk ding mi kha si Pathian sinah lunglawmh bia chim hmanh a thei lomi kan si sual ahcun a poi tuk ding a si Nifatin te kan nunnak ah hin thlacam hmanh a thei ti lomi kan um sual ahcun a poi tuk ding kan si. Anin thiang ni pumnak hna zongah i tel kho ti lo in kan um sual ahcun a poi tuk ding a si. Tuchun ni ah hin kan nunnak ah hin Vulei chawva nih hnangamnak a kan pek cang i Australia hna hin kan phak tikah kan um tikah hin thinphannak zong um ti lo i mi tampi cu mirang zumtu hna cu an timi cu materialism timi neihchiah chawva sining nih a kalpi cang hna caah hin Pathian sinah Lunglawmh bia an chim ti hna lo. Pathian an thangṭhat kho ti hna lo an ti. Tuchun ni ah kanmah Khrihfabu chung zong cu bantuk kan um sual lai ti ka phang. Tuchun ni ah Bawipa thangṭhat loin Bawipa sinah lunglawmh bia chim loin na caan hi na liamter ve sual lai ti hi ka phan tukmi a si. Luka thawngṭha dal hlei sarihnak ah hin caang hlei khatnak in caang hlei kuanak tiangah Jesuh le thinghmui pahra an i tonnak kong kan theih. Cu thinghmui pahra hna nih cun an khua Jesuh a van pal tikah Jesuh kha Jesuh Bawipa kan zaangfah tuah tiah dam an duh cap Jesuh sinah khan bom an rak hal. Jesuh nih Va kal u law tlangbawi nih khan rak in zoh hna seh, tiah a ti hna i Jesuh bia te cu an zul ve bantuk tein an van kal tikah khan an kalpa khan cu an zawtnak an hma vialte cu a thiang dih ti kha kan theih. Thinghmui zawtnak a thian ti cu an dam tinak kha a si. Hi mi thingmui na pahra nih damnak an van hmu i damnak an van hmuh hnu ah hin minung pakhat te lawnglawng hi Jesuh sinah a rak kir i Pathian a thangṭhat i Jesuh hmaiah a bok i Jesuh cu a lawm ti kha cathiang nih a kan chimmi a si. Jesuh nih a chimmi te hi a biahalnak hi An pahra ning in an dam lo maw? Pakua tah khuazei ah dah an si kun? Annih zong rakir in Pathian kha an thangṭhat kho lo maw? Tuchun ni ah hin thluachuah hmumi zumtu tampi kan um hna. Midang kong kha cu va chia ko sih. Kanmah hika Khrihfabu chung hmanh ah a liam cia kum nga kan lamthluan zeimaw zat ka chim khah. Pathian nih thluachuah an pek hna. Inn le lo ṭha ṭha an pek hna. Senthaling an pek hna. Ngandamnak le Medicare an pek hna. Fale nih university tiang mah nih heunak zeihmanh um loin kai khawhnak an pek hna. Pathian nih Australia ram phak khawhnak an pek hna. Inn le lo cawk khawhnak an pek hna. Motor ṭhaṭha cawk khawhnak an pek hna. A dammi pahra chungah pakua an tlau. Damnak thluachuah a hmu vemi pahra chungah pakua an tlau. Damnak an hmuh hnuah hin Pathian sinah an kir ṭhan ti lo. Damnak an hmuh hnuah minung pakua cu amah an duh ningin an tlong an kal. Tuchun ni ah minung pakua chungah maw kan i tel minung pakhat chungah dah kan i tel Jesuh biahalmi chungah hin am pahra ning in an dam lo maw Pathian a zumtu kan dihlak te kan dihlak te hi atu lio hi kan cazin kan i tuak ning ah zahnih le sawm li kan si mercy melbourne a kan thil tak hnu zahnih le sawm li khat in zahnih le sawm li a kan i tuak Aw, naute na i a chuakmi he cun zahnih le sawmli, sawmli khat hrawng an si lai. Ṭha deuh tein kan van zoh ṭhan te lai. Kan dihlak te hi, kan dihlak te hi Pathian thluachuah a comi lawng te kan si. Pathian thluachuah kan comi tu kha ai dang cio ko lai. Atu i kan nundam rihmi zong Pathian thluachuah a si. Tuchun ni ah dinai awk kan neihmi zong Pathian thluachuah a si. Thlithiang ti kan dawp khawhmi zong Pathian thluachuah a si. Pathian thluachuah hi mithing mui pahra nih an pahra ning tein an dihlak tein an rak hmu bantuk kan nih zong a hmumi kan si ve. Tuchun ni ah Pathian thangṭhat a philhmi kan um sual maw? Pathian sinah lunglawmh, bia chim a daithlang cangmi kan um sual hna maw? Jesuh nih bia a hal bang kan dihlak te thluachuah kan tinco ko ṭung adang pakua hna te a kan timi chungah hin kan i tel sual ve ma u le nau le na kan nunnak cio hi i zoh ṭhan ko hna u sih Minung kan sinak ah hin a har tukmi cu zeidah a si ti a cunh. Kan zia zong a simi cu thil pakhat te tlam a tlin lo le cangka in cu hlan vialte i thlachuah kan relmi vialte kan philh dih. Thil pakhat kha dam lonak maw, tlamtlin lonak maw kan van ton tikah khan kei cu Bawipa nih a ka daw lo kan ti colh. U le nau le hna, a si lo. Bawipa cu a zungzal a kan umpitu a si hi. Bawipa cu a zungzal hi a zultu hna, a zumtu hna an dihlak te hi thluachuah a pek ko hna. Kan dihlak te hi Pathian nih dawtmi kan si ko hna. Kan dihlak te hi Pathian thluachuah a comi kan si ko hna. Harnak kan ton caan zong um ko lai. Kan i lawmh caan zong um ko lai. Matu chung zong in Pathian thluachuah hi rel ding a tam ko. Rel ding a tam ko. Kan damlo kan zawfa lio caan zongah Australia ram hna i sizung kan kai khawhmi te hna zong hi thluachuah a si ko. Kan damlo bu ah rian adong cati rian ngei lo kan um lio zongah Australia rami Centrelink bomnak ka hmuh khomi te pawl zong hi pathian thlachuah a si ko mi van chibik kan si lo pathian nih a dawt deuh hlei lomi khi kan va si hlei lo Pathian nih hin ai ruang tin kan dihlak te ha kan dawt ko. A thluachuah zong hi kan dihlak te hi a kan pek ko. Cu si ca hin kan nunnak chiu hi ruat ṭhan ko hna u si law zoh ṭhan ko hna u si law Pathian sinah hin lunglawmh bia chimmi si ko hna u si Pathian sinah thangṭhat bia chimmi si ko hna u si ti kha ka hin sawm kan duh bikmi hna cu a si minung pahra chungah pakua nih cun ṭhatnak an hmuh tikah Pathian an philh. Pakhat te lawnglawng nih a rak kir ṭhan i Pathian cu a thangṭhat i Jesuh cu a lawmh. Kannih zong cu pakhat te ah khan i telmi si ve ko hna u sih. A zungzal hi Pathian thluachuah hi rel ko hna u sih law Pathian sinah hin kir ṭhan hna u sih law Pathian kha fuhpanh ṭhan hna u sih law Pathian cu lawmh ko hna u sih Pathian cu thangṭhat ko hna u sih ti kha ka hin sawm kan duh bikmi hna cu a si. Hi tluk i COVID-19 lungretheih vansanak um lio zongah kannih cu himnak a kan pek ko tuchun ni tiang hnangam tein a kan chiah ko hi ca pakhat lawng hmanh ah hin zingka kan thawhka in zan kan ih lai tiangah hin bawipa kai lawm bawipa kai lawm bawipa kai lawm ti hi a chim peng ding kan si ko hna Bawipa hi a thangṭhat ding kan si peng ko hna. Pum a kan hruaitu nih a chim bantukin cucu a dikmi zong si ko. Kei zong ka theih khawh tawk ah mi tampi minung million in rian ngei ti loin an um lio caan ah kannih cu dongcat loin rianṭuan awk kan nei. Khuaruahhar a si. Pathian a ṭha tuk hringhran. A fekmi a dawtnak kan cungah hin a kan chiahpiak. Bawipa hi lawm ko sih. Bawipa i thangṭhat ko hna u sih. Donghnak bika van chim ka duhmi cu Salm hlaphuahtu pa nih Lunglamchim cu Bawipa thangṭhatnak lawmh thawi a si a ti bantukin kan nunnak ah hin Bawipa sinah hin a zungzal Bawipa thangṭhatmi lawm a thawimi Bawipa kai lawm a timi si ko hna u sih. kei zong kumpi kum nga chung pastor rian ka ṭuan khawhnak cungah siseh ka nupi ka fa he thluachuah tampi a kan peknak le a kan chanchuahnak vialte cungah lunglawmh bia ka chim kumpi kum nga chung kan Khrihfabu khuaruah harin hika fekfuan dingin a kan sersiamnak lam ah kan hruainak vialte cung zongah Pathian sinah lunglawmh bia ka chim nang zong na nunnak kha rak i zoh ve law nangmah he na innchungkhar he Pathian sinah lunglawmh bia rak chim ve Pathian cu rak thangṭhat ve ko tiah hika hin van chim ka duhmi a si Pathian nih kan dihlak te thluachuah kan pe ko seh Amen. Asia cun kan caan kan rak pe colh lai. Bawipa zan riah hman nakin kan caan kan rak pe lai. Bible ca ka rak rel lai i thlacamnak he kan caan kan rak pe colh ko lai. Korinth kua khatnak Dahlei khat cang kul cang thum in cang kul cang ruknak tiang zeicahtiah kan pek chimmi hna cawnpiaknak hi Bawipa sinin ka hmuhmi a si. Kan Bawipa Jesuh cu an rawi zan ah khan changka aa lak i Pathian sinah thla a cam hnu a cheu i Hihi ka pum a si, nanmah ca a si, keimah philhlonak ah tuah u, a ti. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in zanriah ei dih in hrai kha aa lak i hi hrai hi Pathian biakamnak thar ka thi in ka fehtermi a si. Hi hrai nan din fate keimah philhlonak ca ding u, a ti. Cucaah hi chang nan ei i hi hrai nan din fate Bawipa a rat hlan tiang a thihnak kong kha nan chim a si. Thla kan cam hna lai. A kan dawtu kan biakmi kan Pathian tuchun ni ah hin kan ca na thihnak cu hi vawlei mi hna ca na thihnak kong cu kan rak chim. tuchun ni ah nangmah nawlbia ngai tein bawipa zan riah cu kan rak hmang cang lai kan umpi law kan telpi law thlachuah kan pe ko tiah hi bia vialte cu a kan khamtul kan biakmi kan pathian Khrih Jesuh min thiang bochan in thla ka cam ka pa ka pathian